Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kua waitohu anōtia te teihana iwi taketake kotahi o Aotearoa ki Whakaata Māori. Ka kōrero tētahi mātanga reo Māori mō te pupuri ki te reo i te ao pāpāho rongorau Māori. Ā, ka tukuna te pātai, Kei hea te pouaka whakaata e tau ana i roto i te aranga o ngā pāpāho ā-hangarau nei? E te tī, e te tā, rarau mai ki te ao mārama. Tekau mā waru tau te ingoa o Māori TV e whakatīpare ana i tēnei whare, heoi, atu i tēnei rā, ko Whakaata Māori kē. Kua riro mā te ingoa hei tohu i ngā uara o te teihana pāpāho rongorau e ahuahutia nei. Nō te ata hāpara ka whakarewaina te ingoa ki tētahi huinga motuhake. Nā Te Puhi Ariki, Ngā Waihono i Tepō, te tamāhine a Kīngi Tūheitia, te tohu o te whare i hura. Kei a Tāmati Te Anana tēnei pūrongo. Tuia i runga tuia i raro ka roko te pō ka roko te. Ko wai te ingoa o te whare nei e? Koinei ko te hua o tēnā wero, ana, kua tū a te iwi Māori ki te tohe i ana kaupapa, ana, koinei tētehi kua whakaata Māori hei pāho mā tātou i ngā tātou ake kōrero ki tō tātou anō reo, e kore nei e waihotia atu mā ngētehi anō ngā tātou kōrero hei kōrero. I takitaki tahingia ngā karakia e Ngāti Whātua me ngā Māngai Kīngitanga, Ka mana whenua o te whare o mua me te whare o Nāia, huraina ana te ingoa o te teihana iwi taketake nei. Otirā e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo, tātou kua whakawhāiti mai nei ki runga ki te kaupapa whakarere i te reo Pākehā ki runga i ā Whakaata Māori o tēnei rā, tēnei te mihi ake.
I te 2004 i whakarewahia a Whakaata Māori i Tītūtahi, I whakatuwherahia te whare e Te Arikinui Te Atairangikaahu rāua ko te Minita Take Māori o te wā, e Parekura Horomia. Inā ko te Rātonga Irirangi Whakaata Māori e whāitaita nei kia tiho mai ai ngā tonga rerewa kua roa e totokatia ana mai anō, mai anō, ā mohoa nei. I āianei kua ea te āwhero, kua māpurapura ngā whatu, kua areare ngā taringa, nō reira, anei ahau mihi Te rere aororangi nei. E ka nui i te nga kare ā-roto mo Ngāti Whātua mātou nei e whakahīhī ana i tēnei te whakatuwhera anō o te ingoa i te whakatō mai i tērā ingoa Māori kei konei mo te whakaata Māori. I aua wā i te whakatuwhera o tērā whare i te Tī Tūtahi koira te ingoa tuturu Māori o tērā wāhi te tīmatatanga o te whakaata Māori. I reira e kawe ana mātou i ērā ngā whakaaro, ērā ngā wairua, ērā ngā mauri ki tēnei whare hou. Nā rā ka tū te whare tuatahi ki te rāwhiti o Tāmaki, heoi tērā ia te pātai,

He panonitanga i kōkirihia me te tautoko a ngā teihana iwi taketake puta noa i te ao. To believe that great achievements are possible, even for indigenous peoples. This is a sign of greater change, not just in Awatere, but throughout the world. You have changed the shape of the media landscape. Not only a leader amongst Indigenous broadcasters, but a global player.
Heoi, he pāhotanga matawa, he raruraru hangarau, ko te tātangi o te pūoro, tērā i haukoti te hākari, I did just want to say this, in Waikato we have a whakatauki, we have a whakatauki that says Ehake te pere i te pere kia tangi rānō. Ehake te waiata i te waiata kia waiatatia rānō. Ehake i te aroha i te aroha kia whātu rānō ki tētehi. Nō reira, i runga i tērā, and I just wanted to say that Renata and I have puffy chests now because all of the karakia on the tohu went really smoothly and it wasn't until the loquaciousness of Julian that the Atuas decided kia whatiwhati te kakau o te paepa ki a koutou.
I upai te iwi ki ngā tikanga whawhati tata, me te aha, i puta ora te katoa i te whare. Ko te mea nui, ahakoa ētahi āhuatanga i puta, kāhore te wai i huri hei toto, ā, kāhore he pākau rere i puta, kāhore he poraka i tarapekepeke mai, ēnei tohu a te Atua. Engari mehemea ka pērā, e pai ana, kei konei tō tātou Minita.
Hāunga rā tēnei i koke tonu ngā mahi, Ko te hiahia tonu kia whai i te pūtea tika e tutuki mai ai ngā kaupapa. Ko te whai kia hokihoki mai a Whakaata Māori ki roto i ngā roherohenga ki reira ka morimori ai i ā tātou kōrero. Ko te whai kia kaua e rite tātou ki te ki ngā teihana Pākehā e ketuketu nei te paruparu o te ao Māori, engari ko tāna mahi he whakatairanga i te ao Māori. Ko te tūmanako Kia poipoi i ā tātou tamariki, mā rātou anō rā ngā tapuwae o Huirangi mā, o ō rātou mā i te wā i a rātou hei whakakī ana ngā tōmina me ngā tūmanako katoa. Me te kōrero a te tāhuhu rangapū, Toitū te kaupapa, toitū te ingoa. Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
Tae tua ake tonu ina whakamatuatanga, ka kōrero tētahi mātana reo Māori mō te pupuri ki te reo i te ao pāpāho rongorau Māori. Hoki mai anō. Kai hea te whakatairanga me te whakaū i te reo Māori e tau ana i te ao pāpāho rongorau? I rewa ai Whakaata Māori i te Ture Reo Māori, nā reira he haepapa tōna e tutuki ai nā whaina a te Kāwanatanga mō te reo. I kōrero a Tūmamao Harawira ki ētahi o nā pūkōrero reo Māori mō te tūranga o te reo ki te ao pāpāho. He kakara, ka mamau, ka pupuia. Whiua te reo ki te ao. Ki ngā iwi katoa. He nui ngā āhuatanga kei Aotearoa nei e pā nei ki tō tātou reo e whakamiharo ana au. Ka mutu ko te whakahoutanga o te ingoa nei tētahi. Ko te whakamāoritanga o te Lion King ka puta hei ako ake nei. Nō reira ki a au nei e whanake ana te reo, e huri ana te ao, ā, ahakoa ko 18 tau rawa Ki a au nei he, he mea whakahirahira tonu rā tēnei. I te tau 2004, i whānau mai a Whakaata Māori i runga i ngā whakahau a ngā kaiwhakapūmau i te reo. E whaka ekena mai nei tātou e ngā tai o te moana. Nā me i pakanga nei i ngā whitu tekau, i tāti nei te whakaoratanga mai o te reo, i waimarie ai ko, ko tōku nei reanga, me ngā reanga kei raro iho i a au. Kua roa nei tātou e kī ana, mēnā ki te titiro tātou ki te reo noa iho. Kāre he kāinga mō te reo, ka hua uaua te whakairi wā tātou kupu hei kōrero mō ā tātou tamariki. Heoi, ahakoa te pakari haere o te ao pāpāho Māori, ahurangi tonu ana te noho o te reo Māori i roto i taua mahi. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. One of the areas that we're funding with the new strategy is Māori broadcasting in English

Ā, kia tīmata ake ki te kōrero tika. Te pikinga o ngā āhuatanga ki tō tātou reo rangatira huri noa i Aotearoa. Me whakaatu i te Māori katoa, te reo, te tikanga, ā, te ao wā tātou whakaaturana ataahua kāre kitea waho atu i te ao Māori. Hua mai e mai e te tawhito. Huri te ao, huri te tikanga. Hei tā Tātere, He mea nui kia whai tonu tātou i ngā rākau a te Pākehā hei oranga mō te reo.
Kia whai tonu tātou i te huringa, i te huringa o te ao. Ko te taniwha nui kei tēnei ao ko te hangarau. Haere nei he rā, ka tipu mai anō tēnei mea te hangarau. Nō reira, koia rā anake pea taku kōrakiaki e Whakaata Māori. Kia mau ra i te huringa o te ao, koe ra pea. A, hei tāna, haere nei he whakatupuranga, ka noho mai ko te reo, hei pou tokomanawa ki te whare o Whakaata Māori. Hei hinga aua, hei mate aua, noho Māori ōna, aue rā! Tumomao Harawira, Te Ao Mārama.
Kai te rite ngā rōpū ngahere Māori ki te kawe i te kāwanatanga ki te kōti ki te kore e whai rongoā ki ō rātou māharahara mō te ture e whiriwhirihia ana i raro i te rautaki hou hai whakaheke i te tukuna waro. Ko tā rātou e whakapono ana ka herea nā mana ōna kaipupuri whenua Māori ki runga i ō rātou ake whenua. He māngai nō ētahi iwi o Te Ika-a-Māui, nō Te Arawa, Tuwharetoa, Ngāti Porou hoki ētahi, i hui tahi ki te Minita Huringa Āhuarangi ki a Jane Shaw, ki te Minita Take Ngahere ki a Stuart Nash i te ata nei. E ai ki a Chris Insley nō Te Arawa, me whai wāhi nui te iwi Māori ki ngā kōrero mō te huarahi e taea ai te mahi tahi ki te awhi i tā Aotearoa whakatutuki i wana herenga ki te whakaheke i te tukuna hauhā.
This is, in reality, this is the Labour Government's next foreshore and seabed moment, where they are about to introduce legislation that will restrict our landowners making their own decisions about what we can and can't do on our land.
Kai te whakaaro te Minita Take Ika ki te tono a tētahi hapū o Taranaki iwi kia whakakorehia te kohikohi mātaitai i tō rātou takutai mō te rua tau. Mā te aukati ā-ture e whakamana ake i te aukati ā-tikana kua kapi haere i te takutai mai i te wā i whakatakotohia ai e ngā hapū o Ōrimu Piko Pā te rāhui tuatahi i te marama o Kohitātea. E whitu tekau kiromita o te takutai moana kai raro i te rāhui. Mai te tonga o Opunake ki Paritutu i Niu Paremata, whai muri i te kitenga atu kai te kino te mahi a rāwaho ki te tango kai mātaitai i te rohe. Matua rā te pāua, ina raumati e rua kua taha ake nei. Ko te kōrero a te kaumātua o Parihaka, a Mahara Okeroa, Ahakoa te whakaute a te nuina o te iwi ki te rāhui, me tautoko te ture i raro i te ture hao ika hei tiaki i nā rākau kaimoana. Kua whakatauhia e te Minita Take Ika, a David Parker, kua riro mai i a Fisheries New Zealand te tono mō te whakature i te rāhui. Hai tāna, kai te āta whiriwhiri wāna āpiha me te kai tono ina whakamārama mō te tono, ā, ko te matapae ia ka kore e roa ka puta hei whakawhitina kōrero mā te iwi tūmatanui. Na kua tae te wā kia kōrero take tō rangapū, na kia huri tātou ināianei ki te kaiārahi takirua o te rōpū kākāriki kia mārama Davidson. Kia ora mārama, nau mai. Tēnā koe Te Ata. Tēnā koe.
Tuatahi ake, tēnei rīpoata, te rīpoata tuawhitu e kī ana Duty of Care, kai roto nā ētahi kōrero e mea ana kia mataara nā rato nā kāwanatanga ki nā whānau Māori ahakoa te take. Me pehea e whakatutuki ai?
O, ai tuatahi me mihi a ka tika ki nga whanau a Pani, o ratou kua wehe ki tua o te arai, a ko te tino whainga, a he kainga haumaru he ahuru mowai mo te katoa. A, ma, ma tenei purongo, a, ka taea te kite nga, nga tauira pai o te mahi kaupapa Maori. A, i roto i tera ripoata, Ko ngā tauira e toru, arā, ā, ngā rōpū kaupapa Māori pērā ki Tū Tama Wāhine o Taranaki, a Tūhoe Hauora o Tūhoe, ā, me Manaaki Tairāwhiti o Tairāwhiti, ā, nō reira ko, ko, ko taku tono, ā, me tautoko i aua momo rōpū kaupapa Māori ko tērā te wero ki te kāwanatanga. Nā, ko tā te rīpoata, kai te whaihua a Ngāi Māori i tēnei ara haere e kōrerohia nei e koe. He kōrero pai tēnei, engari me pēhea te whakapai ake i aua hua? Āe, āe, he tīmatanga kaha tēnei a te rautaki o Te Aorere Kura. Ko, ko Te Aorere Kura te rautaki kia whakakorehia i te whakarekereke whānau me te koeretanga, Ā, he, he tīmatanga kaha, hakoa he tīmatanga noa iho. Ā, mārama te kite i, i tēnā rīpoata, he, he mahi tonu ā, kei te haere kia whakatikahia ā, ngā hē, ā, ngā tūkino ā te Karauna, ā ngā tari kāwanatanga, taea te kite kei hea ngā tauira tika Ā, he aha ngā kino o te, o te pūnaha katoa? Kei te whakaae tērā rīpoata ki ngā whāinga o Te Ao Rerekura me ngā panoni, ā, kua takotohia ki roto i Te Ao Rerekura, ko ngā pou e ono i roto i Te Ao Rerekura he tino wero ki te Karauna, ā, ā, he tematanga pai A he timatanga kaha, engari ae, he, he mahi, he mahi tonu kai te haere, me haere tonu tera mahi. Mm. Marama ara etahi e mea ana he nui atu ano na take e werona ia tatou i, i tana raru ahuarangi, penei i te utu o na kai me te kohinu, kai te tika ratou?
Nāku tēnei whakataukī i tito, mā te oranga o te taiao me te āhuarangi ka ora ai te iwi, mō te takitini kāore mō te torutoru anake, ā, he whakaaro taketake tēnā. E kore ngā take āhuarangi e pā kino anahe anō ki te taiao, Ka toro hoki atu tēnei ngāngara ki te oranga, ngā hinengaro ā-tinana hoki o te tangata. Ka toro hoki atu tēnei raruraru ki ngā tikanga kaimoana, tikanga ā-iwi, ā-rēhia anō hoki. Ā, mōhio tātou te iwi Māori, Mōhio tātou ngā herenga o ngā kaupapa katoa, ko te āhuarangi, te taiao, te oranga o te whānau, te hauora o te hinengaro, ngā, ngā tūhononga o ērā raru katoa. Ko te pūtake, ko ngā pānga mai o te tāmitanga, te kino o te tāmitanga, Ā, ko, ko tērā te rongoa ka whakakorehia te tāmitanga, ā, ka hāpai i te mana motuhake o ngā iwi matua i te ao katoa, arā, kia hoki whenua mai, ā, whakamana i te tino rangatiratanga o ngā hapū, tukua pūtea ki ngā, ki te māoru, kia, kia hanga whare, kia whakakorehia kāore i te hāhoretanga, ko ērā ngā rongoā me ngā kaupapa here o te Pāti Kākāriki. Nā, kia huri tāua ki tētahi atu take. Ō whakaaro, ki te petihana a te Pāti Māori e tono ana kia whakarahi ake i nā pūtea ki Te Matatini. He ture tēnei a te Pāti Māori ināianei, engari he aha tā te rōpū kākāriki ki tēnei take? Oh, he tino tautoko. Mārama te kite, ā, karekore tautoko ngā, ngā kākāriki. Ā, he, he kaupapa here ō te Pāti Kākāriki ki te whakamana i ngā mahi a Rēhia me ngā mahi toi ā, ngā mahi toi Māori katoa, ā, nō reira, oh! Kia ora e te Pāti Māori, āe, ka tino tautoko i ngā kākāriki ki tērā. Kāre kore, ka harikoa katoa rātou ki te rongo i tērā. Mārama Davidson, ka nui te mihi ki a koe. Ā, tēnā koe e hoa, ā, ā, mō, mō taku hiahia, he mai, he kōrero anō tōku, ā, he maimai aroha ki taku hoa a Elisa Lavelle Wejeon kua haere atu ki te pō, e takoto ana ki tōna whare ki Tāmaki Makaurau i tēnei wā, ā, he tino tangata Tiriti ia ki te tū kaha mō ngā take o te Māori, mō te oranga o ngā mokopuna, te oranga o te taiao hoki me te mahi tahi ki ngā tangata whenua mō ngā take āwharangi, ā, nō reira, ā, tēnei taku tangi hotuhotu. ā, me mihi aroha ki tōna whānau pani Māori nō Ngāpuhi, Ngāi Tūhoe me Te Rarawa, ā, tēnā koutou Leon, tana, tana rangatira, Tāne, ā, me ōna tamariki, Josh, Luke, ā rātou ko Maya. Tēnei taku mihi aroha ki a ia. Kia ora. Kia ora marama. Na kia hoki mai ki te ao mārama hai muri i nā whakatā ka tukuna te pātai kai hea te pouaka whakaata e tau ana i roto i te aranga o nā pāpāho āngarau nei. Tauti mai anō. He pāpāho rongorau hou, ko ārā ake ina whanaketanga hangarau, me te ngāwari o te mātaki mā nā waea pūkoro i papa hoki. Na kua nui noa atu nā hōtaka mēnā whāataata mā runa ipurangi, nō reira ka whai wāhi tonu rānei nā hōtaka o te pouaka whakaata ki te rangatahi, kai a Mārena Mane tēnei pūrongo.
He ahunga hou ki tua. E hara mai i te toki o Haumi e! Hui e! Ai ki e! This morning is really important and pivotal as we move into Matariki and Puanga, as we mark A new leaf in the life of Whakaata Māori. Um, and I think if, as we reflect on those that are no longer with us, it reminds us of our duty and our responsibility mō tēnei kaupapa, mō tēnei taonga. He aha tēnei kaupapa, he aha tēnei taonga? Ko te reo Māori.
Hei tā Shane Taurima, Tāhuhu Rangapū o Whakaata Māori, E aro nui ana te teihana ki ngā taumata pāpāho rau.
We have a community of strong Māori storytellers to promote the revitalisation of te reo Māori me ngā tikanga Māori. We continue to build capacity and capability. We've held two workforce development wānanga recently and are working towards a strategy that future-proofs our sector because we simply don't have enough talent and skills that we need to be able to do our work every day. So we do need a strategy. We need to be able to create pathways to develop our current workforce and to retain, attract and grow the talent we desperately need.
Mā tēnei hoki e whakapuaki ai i te pānonitanga e pēhea nei te marea e tiro ki ngā take o te wā.

Ki na tohu a Tawhiri matea i naianei, no te no ta we ta pupuhi ai a Tawhiri i tona hau ki Kai Taea, ka ta tangi rawa a Ranginui ki runga i a i a tatou o Tamaki Makairau hei te ahiahi. Ka whakakukū ake na Kapua Pouri ki Rotorua, Turanganui-a-Kiwa kai reira Tamanui menemene ana apopo, nga motu he whai titiri, he huka whatu te matapae ki na motu. He kōrero whakatūpato kei te haere ki te tāone matua mō te kaha karawhiu o te hau. Ka pakaru atu te whai titiri ki Whakatū. Ki Ōtautahi ka ka korowaihia te papa ki te pātaka o Rākaihautū e Te Huka. He hukarere ki Tāhuna. Ka timata te ua ki Waihopai hai te ahiahi. A kāti, koinā nā kaupapa kai taku kete i tēnei pō. E te tī, e te tā, kia āio, kia māoriori hoki te pō.